Susana Cemileva, Baqlaçıqnıñ maceraları. Sekizinci bölüm Enver baqlaçıqnıñ küçüne şaat ola. Şaşqınından biraz özüne kelgen soñ bile Enver kene şübelenmege başladı. Sen çoqtan kelgendirsiñ, anamnen añlaşqandırsıñ, maña bildirmesin dep, başqa odadan mennen telefonda laf etkendirsiñ, soñra yavaştan odama kirip, tılsımlı baqlaçıq seni mında ketirdi deysiñ. Leylâ pek açuvlandı. Kene maña inanmaysıñmı? Qana, ne istesin sora menden, istegiñ birden yerine kelir, dep qızdı qızçıq, amma içinden kene baqlaçıq er şeyni yapa bilirmi aceba dep tüşündi. Enver tüşünip qaldı, ne isteyim eken? Bir çorabı öyle de kiyilmegen yatmaqta edi. Niayet bir daqqa tüşüngen soñ Leylâ bütün bu vaqıt qarşısında turıp beklemekte edi. Enver böyle dedi. Meni kimse körip olamaycağını temin etsen, baqlaçıq kerçekten tılsımlı olğanına inanırım. Leylâ dostuna eminliknen baqıp, avuçına bir şeyler fısıldadı. Şu daqası da ortalıqtan yoq oldı. Onıñ yerinde avada açıq murt üste bir bulut çıqasılıp qaldı sanki. Sen qozunı qırqqance saqlanıp yetiştirgendirsiñ! şübelenip mırıldadı Enver. Amma Leylânıñ sesi qulağı yanında eşitildi. Yoq, şunı, men seniñ yanıñdam! İnanmayım! Qanı, çorabımnı köterçi! Rica etti oğlan. Şu daqqası çorabı avada asılıp qaldı. O, o pencereden yel eskendir! şübelendi Enver. Qana çantamnı köterse! Şu daqqası çanta da tabandan köterilip, avada asılıp qaldı. Oh, içine taş toldurdımı ne? dedi çantanı zornen köterip tutqan Leylâ. Vay, kerçekten körünmey ekensiñ, Leylâ! Ya men körünmesem olurmı? Leylâ baqlaçıq bunı yapıp olacaqmı dep tüşündi. Baqlaçıqqa fısıldadı, amma bir şey deñişmedi. Enver turğanı kibi tura edi. Amma Enverniñ özü eyecanlı qıçıra, Men seni körem, Leylâ, körem! Ne ola ya? Yañı istek kerçekleşkende eskisi endi keçmeymi? Amma Enver ruhtan tüşmey edi. Kel baqayıq, körünemizmi, yoqmı? Aytar-aytmaz, Enver, Ana! Maçtan evel biraz qapınsam olurmı? Aşhaneden Enverniñ anası Zera apteniñ sesi eşitildi. Ebet, oğlum, dedi o, seniñ sevgen buterbordlarıñ ve hoşafendi sofrada. Leylânen Enver aşhanege kirdiler. Zerabde savut yuvmaqta edi. Enver hoşafnı stakanğa tökmege başladı, amma Leylâ içün daa bir stakan kerek edi. Ana, men daa bir stakan alayım! Yahşı, dedi anası, aylanıp baqmadan. Enver ekinci stakanğa hoşaf toldurdı ve olar Leylânen biraz buterbrod aşadılar. Hoşaflarnı içip bitireyatqanda, zerab teyişni bitirip, ellerini yüzbeznen sürtken arada olarğa aylandı ve avada asılıp turğan ve içinde yavaştan hoşafı bir yerge tökülip ketken eki stakan kördi. Allahım, bu da nasıl şey? dedi zerab te, elinden sautbezin tüşürip. Enver, sen nasıl oyunlar çeviresiñ? Stakanlarnı yipke astıñmı? Oynaycaq olsañ, ille de ekisini almağa ne kerek edi, sınabilir de. Şu ande şaşıp qalğan Zerabdiniñ közleri ögünde eki boşalğan stakan yavaştan masa üstüne qoyuldı. Leylânen Enver külmekten özlerini zornen tutıp, çantanı alıp aşhaneden çapıp çıqtılar. Yaşasın! Olar kerçekten körünmey ekenler! Dostlar evden çıqqanda Enver anasına maçqa ketkenini qıçırıp ayttı. Stadionğa ketkende bayağı şenlecekleri aqqında laf ete ediler. Er kün böyle körünmey qalmacaqtırlar.